Chibai ule, tun ṭumah chuan WhatsApp-a thil thar te i han sawi leh teh ang. WhatsApp chuan kan WhatsApp account a lo him leh zual zawk theih nan strict account security setting a rawn ti chhuak thar a. Chu bakah chuan group-a add member tek a rawn dah thar bawk a. Heng te hi thiam ang anga sawifiah i han tum leh teh ang. A hmasa ah chuan-- add member tag hi han sawi hmasa ila whatsapp ah khan group ah kan lut anga add member tag hi group admin kan nihna group ah chauh khan a tih theih a admin kan nihna group ah khan kan han lut anga tichuan-- A chunga group name ah khan group hming ah khan kan han lut ang ah chuan kan han tuai chho zel ang a, hei hete hi add member tag tih a lo lang ta a, tah khan kan han hmet ang a tichuanin hetah hian kan duh duh kan ziak thei a ni ahh chuan-- Khata kan member te ka kan thil ziah kha kan profile name hnuaiah khan te hian group ah khan a lo lang dawn a chu chu group member ten an lo hmu thei hetah hian a ziah theih a hei rop sawmthum thleng a ziah theih a ni entir nan tiang hian lo ziak ta ila ti hian kan lo ziak chhin ta a. Kha kha kan duang a kan ziah zawh hnuah khan save hi kan hmet ang a tikhan a in save dawn ta a chuan kan member tag kha te hian kan profile name hnuaiah khan a lo lang ang a khata member tag kan ziah kha kha group member te khanin group ah khan an lo hmu thei dawn a ni kan han en chin ang a. account dang atangin he account dangah kan han lut ta a chinna member te kan ziah kha hei member dang te chuan kan hming hnuaiah khan hetiang hian member te kan ziah kha an lo hmu thei dawn a ni amaherawhchu kha group . member te chauh khan an lo hmu thei dawn a group dang ah admin i nih na group dang ah khan khami member ten lo hmu thei tur a i duh chuan in group dang ah khan i lut ang a tuna kan tih ang khan member te kha admin i nih na group dang ah khan i ziak leh mai dawn a ni tichuan kha member te kha kan thlak duh emaw kan paih duh emaw nih chuan a tir a kan luh ang khan. group name ah khan kan han lut anga chuanin heta member te kan ziah sa siam sa ah khan kan zu lut ang a duh chuan a edit theih a hei heti hian a edit theih a kan duh angin kan ziak tha thei a chuan tah hian delete na awm bawk a tikhan delete kan han hmet ang a member te kha. kan delete leh thei bawk a chuan kan duh chuan a bul atangin kan siam tha leh thei bawk a ni aw lehkha kha whatsapp a thil awm thar group chat a member te add dan tikhan admin kan nihna group hrang hrang ah khan member te kha kan add thei a ni a dawt leh ah chuan strict account security setting -- tih kha kan han sawi ve leh thung anga a tir kan sawi tawh ang khan kan whatsapp account a lo him leh zual theih nan he account security setting thar hi an rawn duan chhuah a ni a chumi tur chuanin whatsapp ah khan kan han lut ang a chuanin a chung kila dot three kha kan han hmet ang a chuan settings ah kan lut ang a chuanin-- privacy ah hian kan lut ang a kan han tuai chho zel ang a advance ah hian kan lut ang chuan hete hi strict account setting tih kha a lo awm ta a hei hi a in off a kha kha kan zu awn dawn a ni. off kha kan hmet anga chuan next a on na tur kan zut hmet anga a lo lang anga chuanin tah hian ah pin digit ruk pin kha kan siam dawn a ni hei hianin two step verification kha automatic in a turn on nghal dawn a chuan turn on hi kan zut hmet anga. tah hian ah pin digit ruk pin i hriat reng tur kha i chhu dawn a ni i chhut zawhah khan pin khai confirm anga a ngai chiah kha i chhu nawn leh ang khan pin kha i chhu zo ta a chuan save hi i hmet ang a tikhan a in save ang a two step verification kha a in tran awn a. Strict account security setting kha i activate dawn ta a dan hi hmet ang a, tichuanin heng hi a in update ang a in lock dawn a ni, call leh message ah khan media leh attachment te unknown sender an number kan nei loh ten min rawn thawn tur kha a block ang a, hei hi mahraihchu link device ah khan he thil hi a hman theih lo va. group ah khan i contact ami te chauh in an add thei cheng a ah unknown caller an number save loh te an whatsapp atang a an rawn call tur che kha a block ang a unknown account message hei hi i hriat ngai loh ten whatsapp a message an rawn thawn tur che kha a block bawk ang a link preview kha a in disable bawk ang a heng hi chu link preview chung chang hi chu video hmasa lamah kan sawi tawh a. Hakha kan hriatchian duh chuan kan lo en nawn leh mai dawn nia. Kan contact te chauh khanin kan last seen te, kan online te, kan profile picture, about leh kan profile link leh status te kha an hmu thei dawn a chuan WhatsApp call a-- WhatsApp call ah kan IP address kha a in hei hi a in protect anga a in hide ang a amaherawhchu chu hei hian call quality kha a ti tlat kang zawng zawng kha strict account security setting in a ken tel chu a ni a pawn heh tan awn hi kan zu hmet ang a chuanin helai a inziah ang hian kha strict account setting kha nangman i off leh anih loh chuanin a in on reng tawh dawn a ni. chuan ṭan hawn hi kan zuk hmet ang a tikhan strict account security setting kha kan lo on ta a kha khanin kan account kha tam takah a lo veng him dawn a kan duh chuan kan lock setting kha kan en thei a hei chinah kan sawi ta kho kha a ni a chuan kan duh hunah kha kha thil kha kan duh leh lo nih chuan kan duh hunu hunah khan kan ṭan off leh thei a ni. amaherawhchu chu whatsapp khan a han luh dawn khan two step verification kan on avang khanin whatsapp a kan lu piang khan pin hmanga hawn a ngaihlawh dawn a a ni china pin kan siam hmang khan whatsapp a kan luh dawn khan kan hawng thin dawn a ni tikhan hei two step verification pin chhutna tur kha a lo awm a kha kha kan chhu lut dawn a ni. tikhan pin kan chhunga amah in a rawn in hawng mai ang a awle tun tum atana kan video chu ka tih zawng kha a ni a he video lo en tu ten in lo hlawk pui a in lo tangkai pui ka beisei a hun hman nuam vek ula.